Hello thirtute in sava in chibei vek ule in lo dam tha em in hmuh khat let hle mai ah buaina neu neu tam ve em em a school te ka tan ve tawh a chuvang in homework te tam em avang in ka rawn lang khat deuh a min lo hrethiam hram avang in ka lawm a chuan in chuti chung pawh a in min lo tlawh a min lo len a ah subscribe tu te thirtute e ka nei te ka lawm em em a in chungah lawmthu ka rawn sawi hmasa a. Tuna ka rawn share tur chu chu kan beiseina san luat lutuk avang leh kan dahna kan beiseina kan dah san lutuk avang khanin kan hlim lo phah theih tih hi ni a. Beiseina kan dah san lutuk hianin kan rilru nat phah thei tih hi ka pawm em em a, keimah leh keimah experience atangin maw chuan technology te hi tunlai chu sang em em a. social media te tam in mi tin te deuh thawh in kan hmang a chuan in advertisement maw ka tiang te kha tam em em a chuan in false advertisement te pawh tam em em a tih khinan an tih lan na ah chuan in ih photoshop te digital edit-- An edit na te maw kha tiang ah khanin mi duh zawng leh mi hip zawng a dah khan thiam em em a tunlai chu chuvangin i a tak nen kha mi a lan dan internet a lan dan leh tak nen a tak a lan dan te kha a inang lo a mahse keimahni kan en dan ah chuanin kan lo en dan ah chuanin i mi hip a chuanin an thil fak na te an advertisement te khi mi hip thei em em a chuvangin a taka kan va Experian a kan va lei a kan va ti chin a nih chuanin an fakna ang kha lo ni leh lo a khatianga te khan kan beiseina leh i khatia kan hmuh a kan beiseina leh a tak kha lo in mil leh lo chuanin khatiang pawh khan kan ring keimahni leh keimahni kha kan rilru kha hlim loh phah thei a chuvangin ehh. Kan beiseihna kan va dahsan lutuk maw kha vang khanin kan keimahni leh keimahni pawh kha kan hlim lo phah thei a ni tih hi a ni a. Net emaw ih TV maw social media kan thil hmuh leh kan hriat zawng zawng te hi ih a tak maw a ni vek kher lo a tak ang kan hmuh ang hi a ni vek kher lo tih hi hriat a tha em em a. A thente chu tak pawh lo ni mai thei mahse rin vek tur a ni lo tih hi hriatthiam hi a tangkai em em a keimahni leh keimahni kan inven him nan maw a chuan politic ah pawh hian in eng nge kan beisei na hi a lo sang em em a tehkhin nan mi pahnih thlan tur a awm a chuan in pakhat in I duhzawng ang thlapin a tiam che a, chumi chu khatiang hetiang hianin ka siam anga, thil ka ti tha anga, ka siam tha anga tih a i duh dan ang thlapin a tiam che anga or mi pakhatin i min vote ni chuanin engmah a inthlek chuang lo ang i kan ram hi la ngai reng ang maw khatiang kha Kei khi nan rawn tih se, a pakhatna kha i thlang zawk ang thiltiamtu che kha maw? Chuan i beiseina ah chuanin a thiltiam zawng zawng che kha a tihlawhtling vek dawn a ni nangma beiseina ah kha chuan. Mahse, a in a rawn tling a, mahse engmah thiltiam kha a ti leh lo a, a thlan i thlantlin chuanin. Khatiang kha i rilru kha a nat phah a, in loh phah a, i inchhirna te hialin a thlen thei a, ka vote chu ka van inchhir tihna te hialin maw? Khatianga avang khanin kan beiseina, mihring chu kan beiseina hi kan dahsang em em a, i a pangai pawh pangai a khatiang kha chu a, mahse a theih ang tawk a, kan hlimna leh kan keimahni kan rilru kan invenhimna atang chuanin kan beiseina kha dahsan lutuk loh khanin i. kan rilru natna pawh kha a ti ziah thei a ni tih hi a ni a. Chuan in mite kan tlanlianpui te nena kan in en dan eng nge mahni kan in hmuh dan hi a danglam tih hi a ni a. Tehkin nan cheng nuaih khat kan nei a nih chuan in i mi harsa leh thingtlang te tak te emaw khatiang bula khatiang nuaih chuang kan nei a nih chuan in hausang in kan in hre mai thei. Mahse mi hausa bul leh mi nei nung te bula khawpuiah. Cheng nuaih khat tho tho kha nei kan nei a nih chuanin mi re theih angin kan inhre mai thei. Chuvangin kan tlanlenpui leh kan bula awmte nen kan intehkhinna, eng tlukin nge kan intehkhinna kha i a chiang em em a. Mahni leh mahni infocus-a hlimna kha kan kan bula kan tlanlenpuipuite ringawt kan focus a, khatiangah khanin hlimna kan va hmuh tum a nih chuanin kan hmu thei lo ang. A chan chu, Khami tehkhin nan, khami cheng nuaih khat kan neih kha, mahni leh mahni kan in focus a, kan lawm tawk chuanin kan hlim ang, khawiah pawh awm ila kan hlim ang, mi hausa mi hausa vengah awm mah ila kan hlim tho ang, chuan mi rethei vengah awm mah ila kan hlim tho ang, keimahni kan in focus chuan maw. Mite nen kan inkhai khin lo chuan. Mahse mite nen kan inkhai khin chuan mirethei te venga kan awm chuan in miho sangin kan inngai a, kan kan hlim mai thei mahse a daih rei chuang lo ang. Chuan miho sa bula kan awm chuan mirethei angin kan inngai kan hlim chuang lo ang. Miho sa te nihna kan va teh khin keimahni kan va teh khin leh awhna kan nei avangin maw chuvang chuan in hlimna tak tak hmu thei tur chuan mite nena kan inkhai khin teh khin compare loh khi pawimawh em em a ni. Kan hun kal ta te leh tun hunah te hianin kan kan beiseina te kan khai khin tihna teh khin nan kan hun kal ta pawisa kan lo la lut tam deuh a nih chuanin tun hunah hianin kan khai khin a, aw ka tih lai kha chuan pawisa ka la lut tam a, mahse tunah chuanin ih engmah kan la lut tawh lo tih te kha rilru hlim no na maw khatiang te kha thlen theih a chu a chhan chu kan beiseina kum tin tehkhin nan pawisa khati ang kha la lut kha tehkhin nan sumdawng mite tan phei chuanin tun kum chu kan la lut tlem a tih a hlim loh na maw chhan chu beiseina kha lak luh tam reng beiseina kha awm thin a chuvangin kan nun hlui te kan sum lak te leh tun huna kan sum lak te kan khaikhinna avangin kan beiseina. avangin kan hlim loh phah thei a, chuvangin a nih dan anga hlim thiam maw pawm thiam kha i hlimna zawk a thlen thei zawk a, chuvangin kan beisena kan dahsan lutuk avangin kan rilru natna pawh hi i a zual phei a, chuan umm. Khami invenna turah chuan kan beiseina sang lutukah dah lo ila chuanin keimah kan tlak hliam deuh pawh khanin kan rilru kha na lutuk tur kha a ziah deuh ang maw? Tehkhin nan keimah leh keimah pawh hianin ka school kalnaah pawh hianin marks sang ber nih marks sang tak tak nih tumna thinlung ka neia mahse ka marks A rawn hniam chuanin ka rilruahna a ka ṭah chhuak a, ka tiang khan a nia. Mahse, keimah leh keimah i ka theihtawp ka chhuah a, hei hi ka chan tawk a ni a, hei hi ka mak a ni a. Mahse, ka theihtawp ka chhuah tih a, keimah leh keimah ka inhnem khanin ka beiseina ka va dahsan lutuk lo khanin ka rilru hlim zawk a, khami kah khanin ka lawmthiam zawk a chuvang. te. Olympic ah pawh khanin tehghin nan. Pakhat na nih tuma va kal te maw? Kha tiangah khanin pathum nan rawn nih chuanin an rilru hlim lovin an rilru na mai thei mahse aw Olympic ka thleng thei a ih ka thlen ka chanah hianin ka lawm lutuk ka lawm tawk lutuk eng pawh ni se eng ang pawh ni se pakhat na pahnihna pathum na pawh ka chang mah ila Heti he dinhmunah hian ka thleng a, ka lawm tawk a ni tih thinlunga rilru an pek chuanin pathum nan nih pawn an hlim lutuk tho maw? Kha khatiangah khanin kan beiseina kan va dahsan lutuk khanin ka min tina thei zawk a ni. Chu chuvangin i lawmthiamna kan chanah khan lawmthiamna kan dah hmasak a, chuanin. A ra enge a result kan rawn hriat na nih pawn ih ka thei tawk ka try alawm ih ka thei ang tawk ka try hnu a heti hemi mark ka hmu a hemi hemi chen ka thleng a hi ka lawm tawk a ni tih thinlung kan neih chuan in kan lawm zawk kan lawm zawk a ni rilru lawmna kan dawng zawk a ni dang leh ah chuan in a Nu leh pa tan maw i a pawimawh em em pakhat chu kan fate kan enkawl naah hianin kan support a kan encourage hi pawimawh a a pawimawh em em a mahse keimahniin kan va expect na sang lutuk avang leh anmahni a phutna kan phut na sang lutuk avangin tehkhin nan i College ah kan va dah a, an nihna tur te keimahnin kan tum sak, kan phut sak, kan beisei maw, kan beisei na ah chuan doctor, lawyer maw or thil dang dang nihna sang tak tak te kan va beisei sak khanin an rilru kha an dah sang em em a, mahse an va tlin lo va, an va. Aaa, khami beisena an va pha lo a, an va tlin lo, a va mil lo a nih chuan an rilru kha an rilru hah phah em em a, chuan anxiety, depression te leh rilru hahna natna te kha an tawh phah thei a, chuvangin nu leh pa tan pawh hian a pawimawh em em a, kan fate kan support a, kan encourage chu pawimawh lutuk mahse khamiah khanin ih zau hriat nge rilru zauna nen maw? Aaa, Buihte, ih hemi ti thei lo nih chuanin enge hemi zawk hi ih enge tih tum la, eng ngei tuin a zawng tih a open taka ih kan va ih support a, kan va encourage kha pawimawh em em a. Kan fate ih rilru mental health ah pawh hianin. hi a pawimawh em emin ka hria a. Anmahni tuina leh an va pakna, an tumruhna te vangin an va phakna kha chu a lawmawm lutuk. Mahse, keimahni nu leh pan kan vawn nawrna a, ih an peih lo chung, lian tuih lo chung na a kan va nawrna ah te khan an rilru hah phah thei a, chuvangin kami kha kan fimkhur a pawimawh em em a. Mi chunga beiseina sang lutuk hian in rilru tih hah phah thei a, chuvangin mi chunga beiseina in en neih tlem paoh leh ih i hlim ang tih hi ka ring em em a ni. Ani le, khati kha lo ni. Phawt mai se min lo tlawh a min lo thlir vangin ka lawm a chuan next video kan inhmu leh theuh dam nia aw ani le ni hman nuam vek ule bye bye.